Bon bonochi bonochi bon bini den positive media curacao ABD nos special di let's talk di con mi ta bisa special di let's talk pasobra mi a haya hopi reaccion den mi inbox di e nan ta bisa di e nan ta bisa wak tin cierto con nan cu ah na primer lugar nan mi introduci mi mes mi nomber ta Richardson Ignacio den bosa programa Egla awe ta dia di cosnan um um kico ta bisa um kico ta bisa fabrica nan bandona pero lamentablemente. ma e hopi reaccion di rover di di um over di atrobe cos di sehu loke cu manera di bisa tan ten cu e simaki no pasa mi tin cu hala no necesita hala en tur e topiconan cu hende ke pa mi papia di rover di che. I Miami den mi inbox di loke ku mi ta keda papia di dje ta ku espasio, espasio, espasio ke men ku hende ta reklamá òf e reklamá no, pero hende ta bisa ta mi ta tei tur bia aki bou, ta mi ta kiko, ta mi ta torno, ta mi ta bolbe. tur e konei bo tin ku tende. Anto mi ta haña, bo sa ki mi ta haña yammer? Ku nos ta bini, nos ta bini sehu pa nos pasa bon, enjoy di nos kultura i pa tur hende por selebrá loke ku ta di nos. Pero e kos a pasa life mi dilanti pa kolmo. Mi ta corda ora mi no ta defende ñu hende pero e cos a sosode mi dilanti pa colmo y como que lo a sosode mi dilanti e hende mi di mi no ta bini cu nele dilanti pasobra no ta bal la pena his'é na laira pero mucho Bo mesa bo tin bo siguidornan, bo hendenan ku ta wak bo, i tambe tur hende ku ta vòlg bo riba Instagram, Facebook i tambe YouTube. I bo ta haña bo lamentabelmente tin ku bin ku e tema dilanti. E tema ta, Dikon nos no por kompartí espasio ku otro? Esei ta unu. Anto dikon nos tin ku bira agresif ora ku hende bini promé bin tuma e lugá ku supuestamente ku ta abo a. Nos a bisa, a. Mi disculpa, ta bo, ta tei, turai i nana. Na mi abo bo nochi na miendenan di Instagram, Facebook i tambe YouTube. Bo mini den nos special di Let's Talk, Ban Papia. Anto mi ta kere a binke tema aki dilanti. Djadumingu ei, i tambe mi ke binke hopi mas cos tambe cu a sosode. den e sehu. Mi sa bo tur kos tin bia bo no ke papia tur kos pero bo ya bo tin ku papenan pa si esun ku no ta gusta tin ku biba kuné. Cha domingu ku a pasa ei tabata nos sehu di banda bou esun di manem di bisa esun di mas grandi. pasobra ta einan Sehú a kuminsá. Einan tabata tin e kosecha ku tur kos. Pero e kos mas lamentabel ta ku ora ku, por ehèmpel, Hende ta, por ehempel, ficha sabra. Tur hende ta kore bai marka. Tur hende ta kore bai para marka na espasio ku nan ta bisa, Mi tin hopi ei pará einanan. Kòrda, banda bou no tin prekario. Banda bou no tin. Kos na manera bo tin ku paga pa bo ta stelashi òf pa bo ta tènt òf so banda bou no tin e kos'e. Banda bou ei ta gowon un kos habrí, un kos pa hende por yega, enjoy, disfrutá sea ta karnaval òf ta sehu pasobra ta tur dosnan ta si men ko pa hende por tin e fòn, disfrutá i hasi. Loke ku ta hasi anto e kos di mas lüik ta tambe ku mayoria biatureño ta kue nan shushi, nan ta bai kuné. Esei ta e kos di mas dushi. Pero e kos di mas lamentabel ta ku si dja, si tin, por ehèmpel, nan skue yaku ta sehu, so karnaval tambe ta pasa mesun kos. Ora ku tin sehu na banda bou, e kos ku hende ta bai marká bisa ku ta mi tabata ta einan promé òf ta mi ta turaima para einan, hallo, e lugá no ta di bo. Bo no a nase haña e lugá einan. e e pida parti ei ta di gobierno e pida parti ku bo ta para riba djei e pida ei ta di gobierno e ta e no ta di bo ta hu husa bo ta huse pa bo por para einanan mañan ku djos ke si gobierno bisa ke ta bai kobra bo paso bo ta para riba su luga bo no por rabia e ora ei. Pasobra e ta di Kovièrnu. E pida parti ei ku ta pafó di hende su kurá no ta di bo mas, e ta di Kovièrnu. Entonces aki ta lamentabel, hende ta bai, por ehèmpel ta tin CU djadumingu ei, hende ta bai for di djasabra marka, spuit, manera ta di nan e kos ta, marka santu, spuit, bin ku bleki spuit, spuit riba e kos, manera e kos ta di bo. E kos no ta di bo. E spasio ei, esun ku yega promé, anenen ta bisa bebe awa limpi. Anto bo sa kiko ta e kos di mas leuk? Ku si Ama yega, bo yega bisa mi, Meneer, bo sa mi paña un tiki espasio bandi bo? Kon bo laga dal bai? Enjoy ta p'esei e kos yama kos kultural ku nos tur ta bini huntu enjoy. No ku kuenti mi ta bini, a'an m'a yega promé. No, bo tin ku kita fo'i djeinan òf ta instalá tènt. Lo tiene ta instalá tènt fo'i trempan pa ora ku nan bin kiko. No, no, no, shona. No ta carnaval, e cos no ta percado, no tin percado di no banda bao. E cos ta esun cu yega prome a haña e espacio. Pero ta busca un manera cu despues ora cu bin cu precario anto e turen a ke grita. Si, ta cobra pa pa pa pa pa pa parkeri nan of ta cobra pa para einan. Pero ta bo sa mes ta busque. e drama ku ta hasi ku Ah, esun ami tut ai mi ta para aki nan. Ora bo muri no, karaho, bo no ta bai ku e kos ei tòg. E tere, e pida ku bo ta spuit bisa ku ta bo tur ai bo tin para einan, bo no ta bai kuné den kaha di morto. E ta keda einan, otro hende ta bin bin para einan tòg. Anto bo ke bisa mi ku den bo morto bo ta bin bin bisa bo tur, ah, tur ai mi ta para einan? Bo a serio ke kona. I i ora ku e hende yega kaba, el a buta su kos na inana, no ta kita nada ku ta kompartí ku otro. E kos yama unidat. Ban uni, nos ta uni pa nos tur selebrá, nos tur gosa di nos sehu, di sea ta sehu, sea ta karnaval, whatever di ke ke ta, pero nos ta bin huntu. Pa nos enjoy di loke ku ta di nos. Pero no, ta bini ta mi parinan promé, ta mi tin ku hasi tur kos por ta mi, ta mi, ta mi luga, ta mi luga. Ta mi tin hopi ein para akinan. Ami a eksperensiá e kos ei sehu na dia i ora ku ta, ta, ta, e ta pasa riba Rooseveltweg, p'e bai ku e palu blanku. Mi tambe a eksperensi'é. Amo a puntra e señora, Bo nomber ta but para riba e flura ki so? Amo no mi duna yu nomber a kinan. Sí, pero ta tur aña mi ta para kinan i mi ta paga precario. Mi di kuné, Señor, e kòki ta yama seú. Mi ta unta karnaval. Anto ora mi bini, esun ku yega promé a bebe awa limpi. E señora kuminsá heringá, ami N ta heringá. Mi a bis'é el e gowon ku esun ku yega promé. ta bebe awa limpe. Ama yega prome. E señora Heringa hasi su beheid manera semper nan. Hende ta gusta hasi drama. Ya. Bo a hasi drama, ma yega aki nan awa. E tereno ta aba shima use. Awor si bo a bini achi mi bisa mi, Meneer, bo sa mi semper mi ta para aki nan, ma mira ku meneer a yega prome ku mi. No, nos por comparti lugar cu, cu otro. Con por laga? Nos por, nos por haci comparti. Na banda bou ultimo hoy, no? So dos bia caba mi ta bay banda bou. Di Sehu. Ora cu nos bay banda bou, nos ta core, mi ta bisa un san flat. Dia cu mi a bay banda bou prome bia, Positive Media no tabata tey ainda. E tabata gewoon radio en TV Positivo Curacao. Dia mi a cuminsa graba Carnaval, mi solo mi ta kòrda ku e bombo, m'a kuminsá graba Carnaval i m'a kuminsá graba Sehu di Banda Bou. Dia m'a bai Sehu, dia mi a kuminsá graba Carnaval, m'a haña un plenchi, e mihó plenchi. Yu e nan tabata sa dje plenchi. E mihó viu ku mi tabata tin pa mi por a firma e bista di Carnaval i Sehu einan. Ora ku Ta tin ñuende, mi tin sòt san flèt, ñuende no tabata bin parinando. Siguiente di, siguiente aña, dos aña para einan, tres aña para einan, teinda nada. Ora ku mi a bin e di kuater bia, mi a bia hende para einan. Multitud di hende. Bo ta kere mi ta beiringa? Bo ta kere mi ta bai bisa? A, e kos ta di mi, tur ai, tur sinku ai mi ta parai nan? No, esun ku a yega promé ta bebe awa limpi. M'a yega lat, ma ya otro hende parai nan. Kiko m'a hasi? M'a puntra nan ku mi por tuma un pida espasio, nan di ku mi, Kon bo laga, dal bai. Anto m'a firma. Anto tabata ultimo i de lastpia, pasobra ora m'a bini, m'a bin haña mas hende riba e kos. Anto ri m'a buska un lugá nobo. Anto e lugá nobo ku nos a buska, mi ta yama e hendenan aki públikamente danki. Pasobra e lugá nobo ku nos a haña ya kaba nos tin dos aña ta para Ainana, nos ta tene kuenta ku otro. Nos ta, ta tin un señora ku ta den ròlstul, nos no ta habri palaplü stroba e señora den mira. Nò, ora esei ua bin, nos ta baha nos paraplü òf e parasòl pa e señora tambe enjoy. Te ki señora mes a bisa, Mihó bo sa hab'e parasòl numa pasobra e solo ta basta fuerte. Anto mai e kos'e masha lèuk mes dos aña parai nan. Nunka N ta tin bringamentu, nunka N ta tin bringamentu pa lugá ku ken a yega promé, ku kiko, ku tònde, ku bolbe, bla, bla, bla. Nò. Nos a yega haña otro hende parai nan, nos tur a enjoy kompartí lugá pa otro. No ta tin cuenta Kenya yega prome ta tur aña mi ta para aki nan, tur aña ta kiko no. E luga ta pa enjoy. Nos ta p'esei e ku nos ta bai banda bou pa nos enjoy komo famia, pa nos disfruta loke ku ta di nos. Ta p'esei banda bou no tin perkario pasobra e ruta no ta largu. E ruta ta kuminsá tal kaminda kaba tal kaminda. Anto ami no ta mira pakiko nos ta bringa pa un kos ku no ta di nos. Pasobra ora bo muri, bo no ta bai lag'é, bo no ta hisa e pida lugá ku bo a spüit. Basha santu, bisa ke di lugar ta di bo, bai kuné den kai morto. Bo no ta bai kuné, e ta keda para einan. Pasobra ora otro hende bin, otro hende ta bin para einan. Pasobra e lugar, e kos ta di kovièrnu. E ko e pida tereno chikitu bo tin, ta vez e ora bo hala un waya, E waya ei ta di bo. Te einan, for despues di e waya ta di gobièrnu el a bira. El a bira públiko. Nan a bisa asina. Mas mihó, nan a bisa e mas mihó. E ta, e pida asfalt, e ta asfalt públiko. E no tin nòmber di ñu hende riba dje. Públiko e ta. Anto públiko ta nifiká ku tur hende por para einan nan. Anto ta kompartí ku otro. Si ama yega promé. si ami yega òf mami yon un hende yega promé ku mi, ora mi bini nètjos, bonita, kon ta jefrou, kon ta señora, mi por a pidi espasio? Dikon nò? Sigur no para bani mi. Nos tur a enjoy. Nos tur a enjoy. Nos stura enjoy. Nos stura gosa di loke ku ta di nos. Entonces aki ta kiko ta fafelu? Ke tur ai ta mesun kosa. Tur ai e ta bira pió tambe. So ora por ora tur ai e ta bira pió. Bo sa kita bo sa kita kiko ta ke ta mas mahoske kos ta keda? E hendenan ku ta spèit riba dje. Spuit. Spuit un kon ku no ta dip bo. Bo so bo ta biba pariba òf bo ta biba mei mei di Kòrsou, bo ta binte na banda bou bier si doño riba kon ku ta dip bo. Ta hende di banda bou nan tin kos si doño riba e kon ku ta dip nan na banda bou. Òf mamiyo, bo ta bin banda bou bier si bier si badaba. Hasi bo chincha riba kon ku no ta di bo, despues bo ta bai bo ta lubidá mia ku ta tin kon na banda bo. Òf bo ta lubidá mens riba e pueblo di banda bo. No a mihó asina. Pero ora bo bin banda bo, si bo ke bin hasi kos ku ta hasi doño riba kon ku ta di bo. Te hende banda bonan tin ku bisa, E tereno, e pila aki ta mi a bin nan si hañ'é aki. Ta bo a bin bin bin hañ'é aki. Pero hende banda bo no ta hasi e kosnan.

ta yen di banda bou, pasobra ki ta kos ora ke e hende ku ta biba dilanti di dilanti di su kas e ta sali haya kon marka lèter R, lèter hen, lèter kiko òf ygrèk diesnuebe nobenta i triko riba su riba su salida di kas. Manera te manera manera ta masha mos mes. Pero hende banda bon ta reclama. Ta hende pariba ta bin mi reclama riba cu un ta di nan. E pida party ey mi ta kier a bin cu ne paso hopi hende fe ayera ora cu mi ta tin e tema di kico ta Ki sehu ta kos di kultural òf el a para bira di dos karnaval. Hopi dies pes ku ora ku e programa kaba m'en haña hopi mèsech, hopi inbox bisa mi, Richardson nos tin un problema mas a base di ora mi yega el kos ta di mi, e tereno ta di mi. E pida ei ta di mi. Pero e ora ami yega ta yega ama yega tòg. Mi esun ku yega promé ta bebe awa limpi. Ama mira e life mi dilanti. Pero mi a bisa mi no ta bay kuele, nan a bisa mi no ta bay kue, kuele foi tera lant'é foi soño pasobra un ta kume la sosodé. Pero komo ke mi. Televidentenan, mi siguidónan, sí tabata ke pa mi bin ke tema dilanti pa asina no pa hende por komprondé sierto kosnan. Otro esaki ta e promé parti dje kos. E di dos parti ta otro kos ku mi ta hel e ful ful fout. Dikon full fout? Mi mi no sa ku mi por a firme ku e pero tin so mi ta firma nto tin bia mi ta purba di kita e kamera afor di e kos mahosnan ku ta besi ta pasa. Atrobe nos ta bai banda bou nos ta bai enjoy disfruta sea ta Sehu of Carnaval nos ta bay enjoy di che. Na banda bao no tin Grand Hek. Unico caminda cu nan ta buta Grand Hek ta ora cu bo ba Seri Seri Molina. Comisa net ora bo yega Barber. Ta eynan ta buta Grand Hek pasobra eynan ta mas hot, mas ambiental. P'esey nan ta buta Grand Hek eynan. Pero mas ariba. No tin gran hek. Ta meskos ku bo bisa ora ora ke ta di pariba tambe. Ora ke tin segur di pariba. A no ta bruta gran hek. Pero bo sa ki ta yammer, bo sa ki ta e molester ku mi no sa ku ta ora arkol drenta nan kurpa nan ta lubida ku. Aló, nos tin un komportá. Si bo ke si bo ke gosa di esei hu, paga drenta e macha bo ta gosa di esei hu. Nos troba esunnan ku si a paga enjoy di nan sen ku nan esei hu. Ku nan wak pamentu. Bo sa ki tabata yammer ora mi a mira e koe anto e mucha e sos ta un mucha mi ta mira e kos live mi dilanti un hende grandi ta bini ora ku nan tabata kanta luna ku solo o ese hu ganador. con hende grandi ta bin para mei me ta tabata tabata tabata den grupo no toch ta e mucha nan ta e mucha nan tin cu enjoy di loke cu nan a cu nan mayor si ta uno nan mayor a paga pa nan pasobra tin a mira con e muchanan e ta enjoy di nan sehu di nos cosnan di cultural. E mucha chikitunan, mi ta mira kon nan ta ta enjoy, e hobennan tambe ta ta enjoy, hasta e hende grandinan ta ta enjoy. Pero bo sa kiko ta yamer? Ora mi ta mira kon e hende grandi ta pa, ta kuminsá ora ke muchanan ta buta e e man pa pasa manera luna ku solo, pa e grupo tin ku pasa luna ku solo, lo ke ata hende grandi ta ku ta pasa meimei. Bo sa kon e mucha ke ta wak e? Puntra ki kabay robes? Ami mes na su lugá puntra ki kabay robes. Anto nos ta hasi kos, anto despues ora hende reklamá nos, nos ke rabia tambe. Ami, mi ta bisa bosa'n flèt, mi ta graba, mi ta bai live. pa e tempo e tempo di radio NTV Positivo Curaçao mi ta ta hende a siña mi so ami tabata para na banda graba ta hende hende cama hende lo bisa hendenan cu ta tra trapa tras si camera hendenan cu ta bay live hendenan cu ta wak mi a bisa mi Richard Sunday como no ta drenta media grupo pa bo tin un view mas bunita. Si ta pa ami, mi no ta dentro mi medio gruponan mes. Pero mi ta hasié dikon pa mi televidentenan, pa mi siguidónan ta p'esei mi ta hasié. Pero si mi no ta graba, si mi no ta bai live, Mi ta para ku mi atras, sòri ku mi dise e palabra un tiki brutu, pero mi ta para ku mi atras na banda, laga e grupo enjoy di lo ku ta di nan. So si mi ta tin gana di bai esei hour, lo mi a paga, lo mi a bai esei hour. Anto lo mi a enjoy manera mi ke. Fe ora cu mi no a paga mi no tin nada di enjoy den un cos cu no ta di mi. Di be cu mi ta live e ora mi ta pasa meimei dje grupo pa endenan mira un bunitesa mas bunita con e gruponan ta. Aora nan ta asi hasta show mi no ta drenta meimei di nan show mi ta para. Sa ta mi, ta mi e nan ku ta komènt riba riba whatsapp òf riba telegram di di di nan ta manda nan mèse. Òf ora ke e nan e gruponan ta si show, mi ta para for di e grupo, for di e grupo pa e grupo hasi su show, duna e grupo espasio pa e grupo hasi su show. Pero mi ta drenta ku mi camera of ku mi tablet den e show. No, e no ta keda bunita. Si mi tabata ke, entoces lo mi a paga, entoces mi tambe ta drenta den e show e ora. Pero e kosnan ku mi tabata mira, no. Maya, hopi yamber pa e mucha. Hopi yamber maya pa e mucha. Pasobra e mucha gowon a keda wak. E señora. ta drenta den su show. E show ku e a paga òf su mama paga, su tata paga pa e por bai i go enjoy di e seu. Brasa, kuminda hende, saka potrèt, pa mi mi no tin problema ku ekoi. Ekoi ta e kos di mas nèchi. Ora bo kabi saka potrèt, kita for di e grupo. Ami ta firma nti ki leu f'e dje grupo, ora ku e grupo ta hasi su show òf ora ku e muchanan ta hasi nan, ora mi mira kualkier hende importante pasa, yega serka di dje, sali. Anto tin bia ora mi pasa meimei dje grupo, mi ta wak ku mi tin e spasio pa mi por hala na banda pa e grupo por sigui kana. Mi no ta stroba e grupo. Ta p'esei nan ta bisa ora ku hende tin tres, kuater alkohòl den nan kurpa nan ta lubidá kiko nan ta hasi. Anto ora bo reklamá nan tambe nan ta rabia. Èg sierto dos kos ku mi ta keda bin kuné dilanti, mas mihó èg lo mi no ta keda mas bin dilanti pa loke ku tabata ta e spasio. pero den mi cabes a dal e cos cu mi a mira live mi dilanti con hende grandi ta drenta meimei di gruponan di mucha cu ta cu nan si a paga pa sehu anto nan ta stroba e muchanan enjoy di loke cu nan a paga. Of wataña nan ora cu e trailer di un leu maesita un banda famoso. Un banda famoso. Nan ta cana bay busca trailer te ya bo. Por poco nan wou yega te na na na na retondo di wiri pa nan cana bien riba bek. Pa nan tope trailer bien riba cune. E cos no yama carnaval. E cos yama sehu. cosecha. Mi waki con mi hende, mi, mi siguidor a bisa riba, riba Telegram. Bo sa tin heki caba buta na banda bou, pero no e partinan, por ehempel, la nos coe di, di Wiri bini. Retorn di wiri bien ariba no tin hekki. E hekki e hekki ta kuminsá di Seri Molina bai abou. Òf a wou bisa na barber bai na barber. So ta einanan e kos ta mas druk, e kos e ambiente ta mas hot. So ta kos ku mi mes a mira atrobe, mi mes a eksperensié paso e ambiente ta einan e ambiente ta chòria. teinan ta e final di sehu of mami yo si no ta sehu ta carnaval einan e ta bira enjoy mi ta comprende bo punto pero si e hendenan sigui asina aki mande bo a bisa hopi chance nan ta buta gran hek nto mañan just kenda e meu hendenan ku ta ku ta cosa ta nan ta esunnan ku ta daña pa tur. Boso tiene ta para na banda gewoon enjoy dje cos. Saca potret cu tur e cona e coy de cos masha bonita mi, mi ta gusta coy eso, mi ta gusta con hendenan ta biba nan cultura. Saca potret cu tur e coney, saca potret cu minister, saca potret cu kende, saca potret cu kende, sa, masha bonita mes. Ta tin un hende cu a bin cu palapli ta dal e cantador mayor. Hallo! Kiko nos ta bezig ku ne? Bin ku palapri pa teke. Serio? Serio ku ta bezig ta pasa? Nan ta bisa bos nan no. Segur no ta yen kos straño tin a susedé na banda bou. y en Kostrada. Anto mi ta bol'e bisa trobe, e kos ta di nos, kos di nos kultura, kòrda e hende banda bounan nan ta biba ei bounan. Anto ora ku nos di pariba bini banda bou, nos tin ku komportá, paso kòrda manera nan ta bisa na palabra brutu, bo ta bini den e hende su bario, E bario no ta di bo. Bo ene ta bo ta bini den e bario pa bo enjoy di e sehu. Anto bo tin ku komporta bo. Bo sa ke bisa bo kende banda bònan no ta reklamá. Ta papia so nan por papi'é. Ta papia so nan por papi'é. Pero mi por maginá ku nan ta reklamá. Bisa ku kada be tur hende ta mesun kos. Òf di mia tin otro hende bo le bisa trompia. No ta tur hende ta mesun kos. Tin hende manera nos a kita ku e shushi, nos ta kue nos shushi, mara den ku shushi, bai kuné, nos ta bai ku nos skoi shushi. Tin hende ta hola kos keda benta. Anto e hende ku ta biba kaminda bo a marka e e tereno, e hende tin ku bin kana piki bo foam, piki bo plastic, piki bo bo bo bo bo bo kep, piki. piki tur kos di bo. Pero bo a bai lag'é ku su kos, bo a bai lag'é ku su molèsta di bo. Èg, mi ta kere kompartí esei ku bosnan, e dos puntonan, e punto tabata ta e punto di kompartí espasio ku otro Esei tabata e punto ku hopi hende a bisa mi bin kuné dilanti, no lag'é pasa forbei. Ta p'esei nos no ta tin e programa di djawe di fábrika nan bandoná. Anto e ora ei, m'a tuma e spasio e ora ei pa skucha mi oyentenan, mi televidentenan, mi siguidónan, pa ora ku nan tin un kos na kurason, ta p'esei e programa akí t'ei e programa yama Ban Papia. Ta ora ku bo tin un kos na kurason, un kos ku ta molestiá bo, bin ku ne dilanti. Nos ta sinta pa, nos ta sinta, Wak, ku ta un tema hopi interesante, nos ta papia di dje. Anto e kos ta p'esei, mi ta gusta skucha mi oyente, televidente, so, nos ta oí bach'e di henter oyente, so radio, radio n't'ei mas, pero e televidentenan, e siguidónan di Positive Media Curaçao, anto p'asina nos por duna e mihó, nos ta bisa e mihó. bista pa hende por sa kiko nos ta bezig mi. Èg, mi ta kere kompartí ele ku bosnan pasobra mi sa ku mi siguidónan lo ta hopi kontentu ku mi a bin ku e dos puntonan akí i nan no a verwagt ku esun di e grupo hende ta den den gruponan no a verwagt esei pero tòg mi ta kere bin ku e dosnan akí pa asina hopi hende por komprondé ku halou nan a nos Enjoy loke ku ta di nos anto kompartí e spasio ku otro. Ta p'esei banda abou semper ta kompartí. Ta nos di pariba ki tin problema. Mi ta wòrdu bisa no ta tur hende, pero asina e kos ta. Bon, danki pa bosan comen, danki pa atrobe share comen, danki pa tur e cone. Si bo no a si bo no a si bo ke wak e repetition of si bo ke sigui si bo ke wak e atrobe di nobo of si bo ke share e. E tiendenan cu no tin Facebook pero nan por subi Youtube di Positive Media Curacao wak e programa of nan por subi Instagram tambe wak e programa asina ya nos por sigui duna Positive Media. mas rekonosementu pa asina tur hende sa kiko ta kos ta kere. Bon, mañan ku Dios ke tur programa ta sigui normal, oh bèda, promé ku mi lo bida, mañan Dios ke e programa di parti dos di e programa di ayera ta sigui i tur programa ta sigui normal, tur hende sa ku ku anochi diesos or di anochi bai ku e mei ta tin notisia. Djespues ta bin sigur ku su programa di nos ta bisa un ratu pa pa mucha ku ta kartuns pero nos no ta pasa kartunsnan di di merka nos ta pasa esunnan di di di Hapon ku China esei nan ta yama nan enemy anto Mas di anochi nos tin nos talk show bek atrobe. No perdé, pasobra manera di bisa e tema di Seú no a kaba, mañan e ta terminá. Bo, pasa un felis anochi, take care. Nos ta mira otro otro bek mañan ku Dios ke, den e programa Ban Papia. I manera di bisa, selebrá, enjoy anto Sigui cu nos amigo Weatherman. Take care. Nos ta mira otro Anto Corda awe ta djabiene. No bes ni nada di mas. Laga nos tin un trafico mas safe cu ta posibel. Bon. Enjoy. Cuida. Nos ta mira otro bek mañan cu Dios ke. Den nos programa especial di Let's Talk. Anto cu bo sna Regio San Ignacio. Danki na medianan di Instagram, Facebook y tambe Youtube. I nos ta mira otro bek mañan ku Dios ke bek a trobe anto take care anto enjoy di bida take it out.